Mae'n amser apelio. Dyfeisio ap ac wythnos yma yn dilyn sŵn botwm Tudur Owen wrth gwrs. Beth am ap i bobl sydd yn hoffi gwydred neu ddau? Ni ddim yn hybu yfed wrth gwrs, jyst ap defnyddiol i'r connoisseurs sy mas 'na. Gair posh am waino yw 'na gyda llaw. Felly, Rhydian, gei di fynd gynta. T'o', pan 'ych chi mas, pan 'ych chi'n yfed, pan 'ych chi 'di gor-yfed, chi'n dueddol o fynd i rywle fel Caroline Street, Chippy Lane, pawb yn gyfarwydd Chippy Lane yn Gaerdydd, lle mae'r kebabs a a'r bwyd afiach, felly 'sen i falle yn dyfeisio ap sydd yn byzio pan ti'n mynd yn agos i i'r llefydd fel 'na, t'mod, ac yn rhoi neges i ti. Ti'n cofio tro dwetha o' ti fan 'yn, ges di pub yn yr yym yn y so- yn y sausage, neu ti'n cofio tro dwetha nes ti llithro ar s- ar s- sic ar y llawr ne' beth bynnag, felly... Ie. ...rwbeth sydd yn t'o' cadw i ffwrdd o'r o'r pethe kebabs a... Ffrind. Ffrind ie! Ti'n gweud ie ie. Dull fel 'ny. Achub ni. Wel dwi'm yn lysiwr mawr fel 'dych chi'n gwbo. O ti'n licio lysio. Dwi yn licio lysio t'bo. Yym ond be' sy'n gwella fi ydi pryd dwi'n mynd allan am beint i mwynhau 'yn 'un efo ffrindia fi ydi ffenomenon weddol newydd o leds a banter a ie ni allan yy leds leds let's make some leds ie we- 'dyn ni'n heroes t'o'? A ma' rili gwylltio fi pryd dwi'n trio mwynhau botel ugain punt o win coch t'o'? Yym so ryw fath o atab i hynna fysa fo lle ti gwbo pry' ma' o ogia ma' dod i fewn fatha o e'n licio peint ia watch me licio peint mewn five seconds 'lly. A wedyn so unwaith ma' nw'n dechre necio fo fysa ap fi yn jyst yn ail-lenwi y gwydyr 'na, so 'sa fo'n cario mlaen tan 'sa fo'n boddi yn y pub. Iawn. Dal, dal. Tudur yn edrych yn ofnus iawn. Tu ôl i'r little Dutch girl exterior 'na, ma' 'na ma' 'na fuwch yndoes? Paid â pasio dy had ymlaen Dal, plîs. Ie. Yr ap ola yn y rownd yma gan Tudur. Ti'n gwbo be' swn i 'di licio ga'l yy pen oeddwn i yn fengach yn mynd allan, ffrindia, ond hefyd swn swn i'n licio ca'l pan o'n i yn fengach ŵan yy cyn prodi a ballu Pen- Dach chi 'di clywed fatha am am beer goggles do? Hmm, o ia. Lle ma' pobol yn mynd i newid 'u edrychiad fel ma' rywun yn yn yfed fwy. Ie. Bysa gen ti ap reit w- ti'n sganio'u gwyneb n'w fela i ddechra reit 'dach chdi'n mynd at Dyl Mei ŵan a chi'n mynd fela de a 'dyn ti'n mynd i fewn iddo wedyn ti'n me'wl reit faint 'dach chi'n faint ti'n meddwl ti'n mynd i yfed heno? Deg peint? A 'dyn ma'n ffotoshiopio gwyneb Dyl Mei i ddangos fel fydd o ar ôl deg peint, a wedyn ti'n neud penderfyniad os 'di o werth siarad efo fi neu beidio. Alla i ddychmygu ar ôl deg peint, fel, t'bo'.